Bu gün jedelli mesele. Jedel şeýleräk, Benzaň ýol tutujylygy gowumy ýa-da Honda? Men saňa Honda diýýän, ýöne BMW söýüjileri höküminde siz maňa BMW-ni subut edip bilmeýäňiz. Hatda häzirki döwrüň BMW-nyň dört tigirem işýän modelleri Honda modeliň iň prostoýy bilenem ýaryşyp bilenok. Şo meselede ýol tutjurk meselede Honda bilen deň gelip bilmeýär. Komentarýada arkaýyn ýazyp bilersiň, giňişleýin jogap berer. Men bu zady näme üçin diýýän? Aslýetine hakyky dünýä derejesindäki maglumatlarynda-da Honda-nyň ýol tutujylygy dünýä standardyndan öňe geçip başlady. Ol bir. Ikinji meselesi, Honda Civic. Men geçen gezek gar ýagyp durka Tejenden gelýär. Men geçen gezek gar ýagyp durka awtobandan gelýärkäm, gar ýagyp dur, ýer buz. Roly öwürip ruşnoý çeken ýagdaýyňdada honda taýanok. Bul ana barlag edilen zat, oňa söz ýok. Honda münenler sizede degişli. Honda münýänler şol oýny polibom edip görersiňiz, sebäbi hondany ýol tutujilige ynamdar bolany üçin münülýär. Onda honda ikinji bölüm bilen dowam edýäs. Hondanyň ikinji bölümine başlamakak Awtobanda test edilen Honda Civic barada görkezeýin. Onda Soho wideony goý bratok. Honda. Ene bu meň janyçkam. Şuň bilen baglanyşykly gysgajyk waka gürrüň bereýin. Tejenden gelýän, geçen gezekki garda öňümden gar ýagyp dur, ýol buz. Indi ýaş oglan, birazjyk ýolda taýasyň gelýär, ýöne saňa Honda rugsat berenok eken. Roly saga ýa çepe öwrülip, ruşnoý çekýäňamman onýa hezillik ýok diýýär. Garyň içinde taýmaýan maşyn inte görenem dälisiňiz Honda bilen siz ýoldan çykyp bilmeýäňiz. Honda Civic modeli Hondanyň abraýyna abraý goşan modelleriň biri. Indi bu bolsa Honda Civic Sport iki müň ýigrimi nji ýyl ýörite komplektasiýa. Maşynda hiç hili ýagdaýda degim ýok, gerek diýen adama win kodyny ugradyp bilýän. Baha ýagdaýy örän amatdyl. Aýn on ýalam öli baha däl ýöne özüne degýän baha. Garaz, saýlanaýyn diýseň, ýolda bu nähili maşynaý diýip, seň bilen ýaryşma islegini her bir adama duýdurybilýän ýeke-täk awtomobil. Onda size garaşýar. Eger bilýän bolsaňyz, biziň wideolarymyzy soňuna çenli görseň, wideoň soňunda size sowgatlyja konkurslar garaşýar. Biziň Ýakyn ýol biznes we söwda priloženiýamyzdan uly bolmadyk sowgatlar size garaşýar. Soragyň jogabyny ýa-da ýaryşlaryň netijesini gazanybilseňiz, Onda ikinji bölüm bilen dowam edýäris. Wideoň geçen gezekki bölüminde näme diýipdik? Honda şeýle bir awtomobil motoryny ýasady diýdik. Indi motor diýsem Honda-nyň bir motory ýasaýar-da, başgaçarak aýdan Honda şeýle bir awtomobilleriň ýüregini ýasady, dwigatel ýasady. Amerikanyň maşyn bazarlary ýuwaşlyk bilen Honda-nyň dwigatellerini satyn alyp başlady. Ilki Chevrolet geçdi, soňra Land Rover, soňra Ford, Häzirki döwürdäki BYD dünýä derejesindäki iň howpsuz maşyn hasaplanýan awtomobilem häzir Honda-nyň dwigiteline geçdi. Dünýä bazary, Amerikanyň ähli awtomobil bazary Honda-nyň dwigiteli bilen öz maşynlaryny at alýarlar we ýyl-ýyly müň dokuz ýüz kyrk bir, müň dokuz ýüz kyrk bäş Honda-nyň, elbetde, her bir zadyň ösüş döwrüniň bolşy ýaly belli bir derejede ýatyş döwrem bolaýmaly, Kyrk bir kyrk bäşinji ýyllarda bilýän bolsaňyz Ýaponiýa şol döwürlerde iň köp ýitgi çeken döwlet we Hirosima we Nagasaki şäherlerine iki sany atom ýadrony bomba ýaryldy. Atom ýadrony bombaň netijesinde uly heläkçilik we Honda-nyň motor dwigateli zawodynyň belli bir bölegi ýok boldy. Ämin. Yzda galan belli bir bölejigi örän uly sklada eýedi Honda şol döwürlerde we Belli bir bölegi galdy. Indi Toyota Toyota pursatdan peýdalandy. Toyota ilkinji bolup Honda-nyň ýanyna geldi. Ozaram depressiýada zawodynyň ýarty bölegi ýok, uje ýarty bölegi ýok. Toyota Honda-nyň ýanyna gelýär, onuň galan ýarty bölegini satyn aljak, ýöne bir şert bilen. Näme şert? Şerti şeýle, motordaky ulanýan demiriň formulasyny ber diýýär. Şu taýda eremeýänçä bir demir oýlap tapdy-da. Bu barada-da birinji bölüminde, Honda-nyň birinji bölüminde aýdyp geçendirin, o ýerden görüp bilersiňiz, Honda-nyň nähili motor ýasandygyny we şol motoryň formulasyny soraýar. Soitiro Honda ýaňky ýitgi sebäpli ozalam depressiýada, indem bir iş gerek däl diýen ýalyrak bir çökgün ýagdaýa düşdi we özüniň firmasyny we özüniň formulasyny Toyota satýar. Million dollaryň hasabyna, bary-ýogy million dollaryň hasabyna Toyota satýar, özem öz ýaşaýan welaýatyna gaýdyp barýar. Elinde million dollary bilen doly derejede depressiýa. Işlemäne höwesi ýok. Ýaşamana höwesi ýok. Bar başarýan zady näme? Ýekeje başarýan zady bar. Gije-gündiz şol obaň adamlary bilen sake içmek. Sake şo Ýaponiýanyň bir içgisi tüwden ýasalýan eken. Sake içenden soň, uruş döwründen soň adamlarda maşynam ýok, ýagdaýam ýok, obada ýekeje baý bar, olam Saitiro Honda, million dollary bar, o million dollarynam öz dostlary bilen içip gutaryp barýar. Her gün agşam sake içýärler we öýlerine welosiped, tigir welosiped bilen öýlerine gaýdyp gelýärler. Ýöne Şol içýän zatlarynyň ýeke-täk agramy bar eken. Köp içseň, aýagyňa berýär we ýöräp bileňok, aýagyňy kontrol edibileňok we tigirem sürüp bilmejek ýagdaýa gelýän ekenler. Şo ýerde Cytiro Honda bir dwigatel, motor, öndüriji höküminde bir ideýa kellesine gelýär. Näme üçin men tigir sürjek bolup kösenýän, dwigitel ýasap bilýärkäm diýýär. We tigire şeýle bir kiçijek dwigitel ýasýar. Elli santimetr kub razmeri bolan, bu näme, beýlesi elli santimetr, beýlesi elli santimetr. Elli santimetr kub razmeri bolan bir kiçijek dwigitel ýasaýar. Bir at güýji bolan gijijek dwigatel we bu dwigatel tigiri ýöredýär. Asyýetinde şul açyşyň taryhyny aýdyp bereýin. Ilkinji awto motor ilkinji dwigatel bilen ýöreýän tigiri elbetde Honda oýlap tapmady. Bir müň sekiz ýüz altmyş dokuzynjy ýylda Fransiýada oýlap tapylan ilkinji moped modeli ýöne oň dwigateli örän uludy. Şo tigiri süreniňden luçi özüň süren gowy we ol ýa oýlap tapylan tigir satuwa girizilip bilmedi. Honda näme etdi? Honda dünýä derejesinde nomer adin dwigatel öndüriji, professor diýip bileris oňa, professor diýip bileris. Dwigatel öndüriji Saitiro Honda kijijek dwigateli bilen tigir ýöredip başlady. We bul oýandy, stresden çykdy, depressiýadan çykdy. Men näme üçin şunýa zatlar edip bilýäkäm? Ýene-de täzeden öz dogduk mekanyma gaýdyp geldim we ýene-de täzeden içgä özüm urdum diýip bir özüne gelýär. We şondan soň galan elindäki puly nämä ulanandyr öýdýäňiz? Honda Technical Akademiýasyny açdy. Honda Technical Akademiýasyny açmagy bilen ähli saka içýänler indi tigir sürmekde kynçylyk çekenok, çekenok, tigir arkaýyn özi ýöreýärdi. Bu wasiýetinde ilkinji bilen eden zady özi ýaltandy. Kösenip tigir sürmäýin, tigiriň özi meni öýüme äkitsin diýdi we bu dünýä derejesindäki bazara goşulyp bilmedik biznesi bazara goşdy we şul ädim bilen bile Ýaponiýanyň kyrk bir-kyrk bäşden soň düşen krizisini Galrymana uly itergi berip, uly itergi berdi özüniň akademiýa söýlän. Akademiýada ilkinji başarylan işi müň dokuz ýüz kyrk ýedinji ýyl, bir müň dokuz ýüz kyrk ýedinji ýylda özüniň ilkinji Type A mopedini ýasady. Ilkinji awtomat hereketlendirijisi bolan tigrini ýasady. Mundan soňra bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylda Type D modeli bilen motory, ýagny dwigatel birazajyk hasam beter güýçlendirilen dizaýna geçýär. Bir müň dokuz ýüz kyrk dokuzynjy ýylda bolsa eýýäm birazajyk motor motosikl dizaýnyna geçip başlady. Baha-da döwük baha diýýär. Baha-da döwük baha. Näme üçin uruşdan soňra garyp adamlaram münip biler ýaly paçti tigriň bahasynda. Sebäbi Honda-nyň çep elinden gelýärdi, material ýasamagam, material öndürmegem, gara diýene bir zat etmegem. Şeýlelik bilen, Honda-nyň motor biznesi başlady. Şeýlelik bilen, Honda Technical Academy bir müň dokuz ýüz elli üçünji ýyla çenli Ýaponiýanyň eýýäm otuz prosentini özüniň ýasan motorlaryny mündürdi. Göz öňüňize gelýär, tutuş ýurduň otuz prosenti eýýäm Honda motoryny münýär. Honda krizden çykdy, kellesi ýerine geldi, hemme zat ýer ber, indi kelle biznes boýunça işleýär. Men eger-de Amerika öz motorlarymy mindirsem, men ýer ýüzüne öz motorlarymy mindirerin diýýär. Amerika öz motorlaryny satmaly, ony nädip etmeli? Ýekeje edip boljak ýoly bardy. Ýewropada her ýyl geçirilýän dünýä derejesinde motor ýaryşlarynyň motosikl ýaryşlary geçirilýän bir ýaryş bardy. Şol ýaryşda birinji ýer alsaň, dünýä bazary seň motorlygyňy satyn almana mejbur bolýan eken. Bu näme etdi? Ýeke-täk şol ýaryşlaryň karoly Amerikanyň motorlarydy. Amerikadan, şol şu ýyla çenli motor ýaryşlarynda ýeňiji bolan hemme motory ýeke-ýekeden satyn aldy. Şo ýerde on iki sany motoryň modellerini satyn alýar. Ýeňiji bolanlar, zat edenler gowy söwdasy bolýan motorlary ýeke-ýekeden satyn alýar. On iki motoryň on ikisinem öz eli bilen sökýär we barlagdan geçirýär. Bu motoryň näme üýtgeşikligi bar? Birinji ýer alýar. Bu motoryň näme üýtgeşikligi bar? Adamlar köp satyn alýar. We şeýle bir zada gelýän. Adamlar näme şunýaly sowatsyzmyka şu motora pul berer ýaly diýýä. We täzeden dizaýn edýä. Özi alty sanak motor öndürýä. Motor alty sany motor ýasady ýöne alty sany motory sürmäne sürüji tapanok. Sebäbi näme? Sebäbi dünýä derejesindäki iň howply ýaryş Ýewropada geçirilýän motor ýaryşy. Her ýaryşda bolmany üç-dört sany adam heläk bolýar, aradan çykýar, awariýa köp bolýar. Şon ýaly problema. Bolmana birki sany adam trawma alýar. Garaz şon ýaly howply ýaryşa hiç kim sürüji bolanok. Ahyr Sake içip oturan dostlaryna alty sanagyna bir düşündirýär şeýle-şeýle. Ýaryş ýeňiji bolsaň, kän pul gazanýaň diýip. We muň yhlasynyň netijesi. Ýaryşda ýasan alty motorynyň altysam birinji ýer alýar. Dünýä rekordy şo güne çenli şo ýaryşda alty motoram birinji ýer alýan marka umuman görünmedi. We dünýä bazary Honda baýdak goýdy. We Ýeňişe bagyşlap, şol bir müň dokuz ýüz elli dokuzynjy ýyldaky Ýeňişe bagyşlap, müň dokuz ýüz elli dokuzynjy ýyl gutarmanka Honda Super Cup ady bilen biziň bizi tanalýan, biziň tanaýan Honda motorlarymyzyň ilkinji dizaýny başlaýar. Şol dizaýn müň dokuz ýüz elli dokuzynjy ýyldan iki müň on ýedinji ýyla çenli ýüz million sany satuw amala aşyrdy. Maşynlarda, ýene bir zatlarda on ýaly söwda noka, on ýaly söwdäň sifri ýok. Ýüz million sany motor satyldy. Honda Super Cup çykan ýylyndan başlap, Honda hiç hili ýagdaýda özüniň zadyny, towaryny reklama etmedik ýeke-täk marka. Diňe satyn alyjylar özleri reklama eden. Honda kompaniýanyň özi özüni bir gezem reklama etmedik. Motor zawod önümçilige ýetişenok. Amerikada bir ýerde biznesmen bar bolsa Honda kompaniýasyna bar puluny ýatyryp başlady. Sebäbi ulanyjylara ulanyjylara ýetişip bolanok motor satmakda. Şo derejede. Ýene bir zat diýýär, Saitiro Hondaň bir zada gahary gelýän eken. Men bulara satýan ujypsyzja bahadaky dwigatelim bilen Giden pul gazanýalar diýä. Men bularyň pul gazanýanyna göripçilik edemok, gazansynlar, ýöne näme üçin arzan satyp bolýarka adamlardan örän kän pul alýalar diýä. We dünýä bazaryndaky markalaryň bahasyny düşürmek üçin awtomobil önümçiligine başlaýar. Honda Çiwiçiň taryhy başlaýar. Honda Çiwiç, şeýle bir zat edilýär. Soýtiro, Soýtiro, Soýtiro Honda. Soýtiro Honda näme edýär? Üç sany Fox Gruppa, Fox Gruppa bolsa üç sany aýratyn komanda. Hersini Ýaponiýanyň üç ýerine paýlaýar. Aýratyn birek-birekden, aýratyn Fox Gruppa Fox Gruppanyň wezipesi dünýä bazarynda şol günlerde ýetmiş ýedi sany awtomobil markasy bar eken. Honda-nyň öňki taktikasy bardy, Amerikanyň bazaryndaky on iki sany maş motor alyp sökdi bilýän. Şolaýyn üç sany komanda boýunça hersi aýratyn ýetmiş ýedi markaň ýetmiş ýedisinem barlap başlaýarlar. Bellenen wagyt gelýär. Her ýere ugradylan üssan fokus-gruppa bir ýerik jemlenýär we Honda-nyň öňüne her aýratyn fokus-gruppadan şo bir modele meňzeşräk modeller gelýär. Üçüsini birikdirip, Honda Civic ýasaýarlar. Üç ýylläp yzygiderli dünýä bazaryny döwýär, Benz-ä, Mercedes, ýene bir zat, ýene bir zat. Hiç bazar oýnanok. Şo derejede bazar döwýär. Bazar döwmek bilen çäklenmän, üç ýylyň taryhdaky yz goýan awtomobil modeli adyny alýar. Honda Civic garaz Honda-nyň maşynyny şeýle bir derejede tanadan marka. Nädip üç ýyllap dünýä bazaryna döwendir öýdýäň? Nissan bilen Toyota-ny Prosto altmyş bäş prosent söwdasyny ýatyrýa altmyş bäş prosent galan markalarlar umuman aýtjaka şo bir aýt umuman aýdyp oturmaly däl şol döwürleriň iň hadowaý markasy şolkisi nädip edendir öýdýäň şeýle bir zat etdi hemme modelleriň iň köp satýan modelinden has çydamly. we has amatly bahasy bilen halky begendirdi. Ýene-de bir gezek tanyşdyraýyn, Honda Civic iki müň ýigrimi model, bir degimem ýok, Türkmenistanda meň elimde dur, arkaýyn gelip söwda edip bilýäňiz, oňşuk bar, garaşyk ýok. Onda dowam edýäs. Ýyl geldi, müň dokuz ýüz segsen dokuz Honda modelleri, Honda motorlary, Honda dwigatelleri, Honda awtomobilleri dünýä bazaryny prosta iläp otyr. Koýunlary Dogry ýerine ýetirildi. Ýene-de täzeden, indi Ýaponiýa däl, indi Ýer ýüzüniň üç bölegine üç sany aýratyn komanda ugradylýar, ýene-de täzeden maşyn, awtomobil dizaýny, awtomobil modeli öndürmek boýunça wagt, bellenen wagtda üç sany aýratyn komanda gelýär, fokus grupka gelýär, hödürleýän maşynlary primernı ortarak bir-birine meňzäp duran, meňzeşiräk, harakter boýunça, zat boýunça meňzeşiräk modeller We muň adynada Honda Accord goýulýar. Accord sazandalar bilýändir, akkord tutulýar, üç sany, dört sany knopka basylýar. Bulam üç sany fokus grupaň birigmeginden sazlaşykly emele gelen awtomobil modeli Honda Accord. Honda Accordam hatda çiwişdenem uly üstünlige ýetýär. Ýer ýüzünde iň köp satylan, şol ýyllarda iň köp satylan awtomobil modeline öwrülýän müň dokuz ýüz segsen dokuzyň awtomobil bazary. Şeýlelik bilen, birnäçe modeller öndürýär, taryhda yz goýýar. Seitiro Honda müň dokuz ýüz togsan birinji ýyl bäşinji awgustynda ýaşaýşyny tamamlaýar, bu jagty jahana gözüni ümýär. Ýöne yzynda şeýle bir zady goýýar. Reklama wajny däl. Söz bermek wajny däl. Erkek oglanyň harakterine, hakyky erkek kişiniň harakterine boş gürlänok, diňe edip görkezýän harakter galdyrýar yzynda. Soýtiro Honda şeýle bir adamdy. Hatda imperator öz ýanyna medal bermäne çagyrýar. Näme üçin medal berilýär? Ýaponiýany krizisden galdyran markalaryň içinde iň glawnylarynyň biri bolup, Honda ýaňky döwlet özleriniň paýlaýan nyşany bar ekende şol Ýaponiýany galdyran adamlar höküminde şol nyşany almana baranda-da hatda başlyk şonça markanyň başlygy bolup otyrka öz ussahanasyndan çykyp žaketjigi bilen ýaglyja žaketjigi bilen imperatordan öz medalyny alyp gaýdýar. Garaz şonýaly eşige zada üns berenok bar maksady diňe iş. Hemişeki bolşy ýaly, biziň wideolarymyzy soňuna çenli görenler Ýakyn ýol söwda we biznes proloženiýamyzdan uly bolmadyk sowgatlar garaşýar. Sowgat gazanma mümkinçiligi. Sorag şeýleräk, Men Ýewropada geçirilýän motor ýaryşy barada maglumat berdim, ýöne Ýewropanyň imini niresinde ýerleşýänini aýtman geçdim we motor ýaryşynyň adyny aýtmadym. Motor ýaryşynyň ady hem-de nirede geçirilýändigini dogry jogap ilkinji bolup ilkinji bolup dogry jogap berene biziň ýakyn ýol we söwda prlaženiýamyzdan size uly bolmadyk sowgat. Kommentariýada jogap berýän hemem öz liçkaňyza ýazýan gaýrat et liçkaňyzy açyk goýuň ýeňijiler siziň nomeryňyza jaň edip sowgady erterler. Onda indiki wideolarda görüşýänçäk häzirlikçe hoş sag boluň.